Yr economi werdd yng Nghymru. Fideo gan Gyrfa Cymru. Meddyliwch yn wyrdd. Meddyliwch am Gymru. Mae Cymru'n mynd yn wyrdd. Mae'r wlad yn gweithio tuag at Zero Net erbyn 2050 ac yn bwriadu defnyddio ynni adnewyddadwy yn unig erbyn 2035. Mae hynny'n golygu newidiadau mawr yn y ffordd rydyn ni'n byw,

a hyd yn oed stiwdios teledu, yn dod o hyd i ffyrdd newydd o defnyddio ynni adnewyddadwy mwy gwyrdd. Ond nid yw mynd yn wyrdd yn golygu newid popeth, mae'n ymwneud â'r gwella'r hyn sydd gennym eisoes. O dirbynau gwynt ar y tir ac ar y môr, i ffermydd solar ar dir, mae pŵer glân yn dod yn rhan fwy o fywyd bob dydd. A gyda buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru a busnesau Cymru, mae pobl yn ennill sgiliau newydd, ac yn defnyddio technoleg fel deallusrwydd artiffisial i wneud systemau ynni yn fwy craff, yn fwy effeithlon ac yn llai gwastraffus. Pa fath o swyddi fyddai'n hynny'n olygu i chi? Wrth i Gymru symud tuag at ffordd fwy gwyrdd o weithio, mae'r galw am swyddi gwyrdd yn cynyddu, gyda mwy na 2,700 o rolau'n cael eu hysbysebu ledled y wlad. Mae rhai o'r swyddi hyn yn ymarferol, fel peirianwyr, trydanwyr a thechnegwyr tyrbynau gwynt yn gosod atgyweirio a uwchraddio systemau ynni. Nid galw am sgiliau technegol yn unig sydd yma, a does dim rhaid i chi fod yn arbenigydd mewn gwyddoniaeth neu beirianneg i weithio yn yr economi werth. Mae cyflogwyr hefyd yn chwilio am bobl sy'n gallu cyfarthrebu'n glir, cynllunio prosiectau, rheoli timau a datrys problemau. Mae rhain yn sgiliau y gallech fod eisoes yn eu datblygu yn yr ysgol, y coleg neu'r gwaith. ac maen nhw'r un mor bwysig wrth adeiladu dyfodol mwy gwyrdd, ac mae'r galw am y rolau hyn yn cynyddu. Erbyn 2030, gallu bydd angen hyd at 15,000 o swyddi ynni glan ledled Cymru, gyda dros 21,000 o hysbysebion swyddi eisoes yn gofyn am sgiliau gwyrdd. Faint allech chi ei ennill? Mae llawer o swyddi gwyrdd yn talu mwy na cyfartaledd. Yng Nghymru, mae'r cyflog cyfartalog mewn ynni adnewyddadwy tua 49,000 o bunnoedd. yn uwch na chyflog cyfartalog Cymru sy'n 36,000 o bunnoedd. Felly, gall gyrfa yn yr economi werdd fod yn fanteisiol mewn sawl ffordd. Mynd yn wyrdd. Gall eich gyrfa helpu i lunio dyfodol. Os ydych chi eisiau swydd sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn, yn helpu i amddiffyn y blaned, ac yn rhoi sgiliau i chi y bydd a'i hangen am flynyddoedd i ddod, mae'n werth archwilio'r economi werdd. Meddyliwch am y dyfodol rydych chi am fod yn rhan ohono. Meddyliwch yn wyrdd. meddyliwch am Gymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i gyrfacymru.llyw.cymru. Roedd yr holl wybodaeth yn gywir ar adeg ei chreu ym mis Mawrth 2026.